Бер ояныч хәбәр дә бар, күңелне төшерә торган. Кичә Самарканда Биби ханым э, мавзолеенда йөргәндә фотога төшәм дип, матур гына күзлексез генә фото ясыйм дип, күзлекне бераз кырыйга куйган идем. Бер француз ялгыз ялгыш китереп басты минем күзлегемә. Күзлек инде бик Арзан түгел и минем өчен инде кыйммәтле ул, мең ярым сумлык иде инде. Яхшы күзлек иде, бик яраткан мин күзлекне. Ләкин кичә күзлексез калдым мин. Э, ул кешегә бәйләнеп булмый, чөнки күзлекне җиргә мин куйдым. Теге турист арт белән бара иде. Шартлап сынды минем күзлекләрем. Ә, бу кызу якларда, Үзбәкстан якларында күзлексез йөрергә, хөрмәтле дуслар, бик авыр. Шуңа күзлек алырга кирәк дип уйлап торам. Менә шуңа кадәр торговый центрга килдем, күзлек кереп карарга. Хөрмәтле дуслар, менә әкренләп кенә Самарканда ике ярым көн булдым. Аллага шөкер, чыгып барам бит инде хәзер. Безнең Бухара ягына побудкада барга булдым, а то соңгы вакыт бик күп Автобусларда йөрелде. Әзрәк попуткада җөреп алырга кирәк. Хичхайкинг дип атала. Самарканд миңа бик шады, бик күркәм, бик күңелле булды. Самаркандта мин э, дусларда яшәдем. Вот, анда видеога төшерә кушмадылар инде, чөнки шәхси тормыш белән яшиләр. Бик яхшы, бик күркәм, анда бик күп сәфәрчеләр, әйтеп китик инде, сәяхәтчеләр. Ул үзенчә бер тур клуб, Шул тур клубта бөтен инде кешеләрне кабул итәләр инде. Килеп, бераз гына садакасын калдырасың, бер көн, ике көн кунып китергә рөхсәт бирәләр инде. Ә янда теге гостиницада кебек мотор караватлар юк, мотор диваннар юк. Ул бик гади шартларны гына бирә торган урын. Э, мин идәндә йокладым. Ике төн. Вот. Ләкин бик зур рәхмәт, чөнки шушы ике төн кунган өчен ни бары 500 сум калдырдым мин аларга. Ул бик арзан. Әйе, плитка бирәләр бит инде газовый пешереп. Үзеңә ризык пешерә аласың, ашый аласың.

Амин, шулай булсын. Ә, һәм инде хөрмәтле дуслар, шуңа вакытны бик күңелле уздырдым. Көне буе Самаркандны карадым, көндезен кич белән. Ә инде обедка кадәр кызу вакытта шул төрле-төрле илдән анда 8 дә 10 да 15 тә кеше бар. Кем анда араб илләрен күргән, кем Латинская Американы йөргән, кем Кытайларны йөреп чыккан, кем Бразилияләрне йөреп чыккан. Бик күңел иттереп сөйләшеп, теге фикер алышып утырдык бит инде. Э, шушы бөтен э, сәяхәтчеләр шушы э, нине теманы күтәрүче ул Кротов дигән кеше, ул ясап йөри инде шушы сәяхәтләр турында популяризацияне. Сезне интернеттан таба аласыз, ул кеше 120 илдә булган. Хәзер дә ул Таҗикстанда йөри, бер туктаусыз сәяхәттә. Ул үзе урыс кешесе, ләкин юлда ислам динен кабул иткән һәм Россиядә иң танылган сәяхәтчеләрнең берсе булып тора. Әле үзе мусульман кешесе, ике мәртәбә хаҗда булды. Хаҗ турында ике китап язды. Аның вообще китаплар саны ул сәяхәтче сәяхәт турында китаплар язды. Әллә 70 тән әллә 80 узган китабы гына бар аның. Ул

Шәһәрнең читенә чыгарга кирәк миңа беренче попуткага утырып китергә. Бер ояныч хәбәр дә бар, күңелне төшерә торган. Кичә Самарканда Биби ханым э, мавзолеенда йөргәндә фотога төшәм дип Матур гына күзлексез генә фото ясыйм дип, күзлекне бераз кырыйга куйган идем. Бер француз ялгыз ялгыш китереп басты минем күзлегемә. Күзлек инде бик арзан түгел, минем өчен инде кыйммәтле ул, мең ярым сумлык иде инде. Яхшы күзлек иде, бик яраткан мин күзлекне. Ләкин кичә күзлексез калдым мин. Ул кешегә бәйләнеп булмый, чөнки күзлекне җиргә мин куйдым. Теге турист арт белән бара иде. Шартлап сынды минем күзлекләрем. Ә, бу кызу якларда, Үзбәкстан якларында күзлексез йөрергә хөрмәтле дуслар бик авыр. Шуңа күзлек алырга кирәк дип уйлап торам, менә шуңа кадәр торговый центрга килдем, күзлек кереп карарга. Үзбәк түбәтәе кидем әле. Капутка, может, яхшырак та алып җибәрәләр. Бисмилләләрен әйтеп барам инде. Бер 3 километрдан юлга чыгып булырга тиеш. Менә ничә көн шушы торговый центр кыйда тордым. Family Park, Аилә паркы дип атала. Монда әнә даже Ice Arena бар, Ледовый дворец бар. Кереп, коньки шуа аласың. Самарканд үзбәкләре монда бик күпләп киләләр. Рәхәтләнеп шуалар, шыгрым тулы. Шуңа дагы конькобежный Спорт, хоккей кебек әйбер Самаркандта да развиваться итә. Шундый хәлләр, дуслар. Менә, дуслар, менә Самарканд урамы буйлап бара идем, бара идем, беләсезме, нинди кызык әйбер күрдем? Гаҗәеп әйбер. Татнефть заправкасы. Один в один бездәге кебек, карагыз. Пластиклары да, Заправкаларда даже думиклардагы бездә кебек. Таника дип тә язылган даже. Субханалла, безнекеләр монда да килеп җиткәннәр. Уйлап барам, менә шушы урам бу Бухарага таба. Монда бөтен кешеләр тимерчеләр, менә. Карагыз, алар барсы да ворот ясыйлар. Әллә инде бер километр барамдыр. Һәм менә шушындый ишек, ишек, ишек, ишек. Карагыз, менә шушындый ишекләр бик күп. Һәм инде мастерскойлар. Ишек ясый, тимер тымыр белән эшли менә шушындый. Кара аласыз. Аларга кердек әле. Ничек матур иттереп ишекләр ясый. Үзең ясыйсың да, Шахрух? Э, бик матур, бик яхшы. Прямо ни э, шундый качественный, калын. Син үзең выбивать итәсең да бөтен узорларны. Тайор алам, Менә шулай итеп тимерне алып киләләр иде. Шушындый обычный тимердән ясыйсың. Молодцы. Бер ишекне канча вакыт ясарга кирәк? 20 көн. И канча була бу готовый ишек? 1 миллион бармы? Квадраты 700 миллион бар. 700 миллион? Ого, бу получается миллион ярым 2 миллион долларга может.

Мин Россиядән, миңа кирәк түгел инде болар. Бездә бәләкәй генә ишекләр, сездә мощный ишекләр. Давай, бишле, сәлам алейкум. Менә шундый ишекләргә сыйлар. Анар урамга алып чыгып куялар, шуларны сатырга бит инде. Торалар. Һәм мин менә шушы урамдан барам, бер унны гына үттем гәмендер. Карагыз әле нинди капик. Ой, субханалла, нинди дисклар ялтырап тора. Тонировкалар кызыллы-каралы. Алхамдулилля шөкер. Вот это да! Параллельные дискалар. Космос. Мин үзем үзем күрәм шушы дискада, әнә утырам. Менә сиңа диска. Классика. Менә шундый мотор ишекләр ясыйлар. Күбесе ясый. Белмим, ничәне үттем. Менә монда да ясыйлар бугай. Менә тегендә дә әнә күпме торалар, скамейкалар ясыйлар, шушындый атынгычлар. Менә бу зур мәчетләр бит инде. Шул мәчетләргә кергәндә менә бу зур ниләр, ишекләр үзбәк халкында ниндидер әкәмәт, гаҗәеп зур рольне уйный. Шуңа да алар

Бәлки шулайдыр, чөнки үзбәк халкы бик киң күңелле халык. Аллаһ Тәгалә разый булсын. Менә монда тагын инде ясыйлар әнә карагыз, матур-матур ишекләр. Әйе, бәясе уртача 1000 доллар, 1000 доллардан да күбрәк булырга мөмкин. Белән киттек Бехрети Казанга сәлам әйтә. Самарканнан чыгып киттек. Җума кишләр кишләр бу поселокны. Шәһәрчә. Ә шәһәр, шәһәрчеккә барабыз хәзер. Кысып кына. Әйе, 30 километр диде. Дальше побудка чыгып залда берса. Булмасын. Үзбек мобильләр чабалар. Абек белә тыңдый булды. Әйе. Теге ДУга утырдык без. Менә карагыз, теге бәләкәй ДУ полный тыгыз утырдык. Анасы ДУ. Әйе. ДУ түгел бу, Шевроле диген. Эй, или работно? Поездлар кыйда чабабыз. Бу да ул бик яхшы бар икән бу. Полный. 70 белән чаптырабыз. Трассада 120 белән алып барам бу. Исән калсак инде. Менә шушындый выезда дымнар. Эшләр бара. Ну, шундый ди. Машиналарның җаны басты. Чәчәкләр утыртылган. Бу туризм күлме? Бу кукуруз, майс. Әнә апалары көтеп торалар, чыгып чабырга юл ягына дип. Модно киенгәннәр барсы да. Чөсе арба КАМАЗда сылый контейнер куйган. Шәһәренең центры, уртасы, үзәге. Монда байрак та бар, зур иттереп куйганнар. Үзбәкстанда яраталар инде флагларны куярга. Бездә Россиядә вообще флаглар юк. Ә Үзбәкстанда һәрбер өйдә зур-зур флаг. Администрация да бар даже. Ә прокуратура. Җомга шәһәрендә Советский паркны күреп киттек, анда кайсы обозрение да бар. Стройкалар бара. Шәһәрнең базарына килдем әле. Монда Самарканд түгел, шуңа монда арзанрак булырга тиеш бөтен әйбердә. Бераз карап күреп чыгып китик әле. Автобуска килеп җиттем. Хәзер тотып карыйбыз. Бухара ягына бераз салыр микән, юк микән? Утырып барабыз егетләр белән, кызлар белән. Сәлам алейкум, Татарстан. Кызларны. Бер егет белән. Катта Курган шәһәренә барабыз. Катта Курган, ул шундый бер местный крутой городок. Михаил, Михаил Шумахер, Шаба. 122, 123.

Таксист, давай савап булсын, бәрәкәт булсын дип, алып китте мине шәһәрнең читенә. Попутка утырып китә торган Наваи шәһәренә хәзер барам бит инде. Аның белән инде Ихлас сүрәсен укыдык, Кул Халлах сүрәсен укыдык. Әзрәк вагаз сөйләп алдым, мәйтәм, син мине подваз итәсең. Минем сиңа мәйтәм вагаз булыр дип, шулай әзрәк кенә вагазлап алдым аны. Әй,

Мин Наваи шәһәренә килеп җиттем. Теге егетләр китереп куйдылар мине, әлхәмдулилләһ, бик зур рәхмәт. Бик күңелле генә булды, матур гына килеп җиттем. Әзрәк Наваи шәһәрен караганда дальше Бухарага китергә инде дип ниетләп торам. Бер 80-90 километр калды Бухарага. Хәзер Наваины күреп алырга, монда Наваи мәчетенә кереп намаз укыйсым килгән, и монда да бер мавзолей бар. Аны да күреп китергә кирәк, Алла теләсә. Наваида сатыла теге утырып тора торган ниләр, урындыклар. Канҗа бер бер даны. Тор ярым миллион. Ничә миллион? Тор ярым. О, яхшы, яхшы. Кайсы анака республикадагысы? Россиядән. Мәскәүдә мутан Эй. булып җигеп тот. Ну, беләм, Аллага шөкер. Давай, бәрәкәт, сәлам алейкум. Менә карагыз. Ничек матур, аккуратно гына яхшы итеп ясалган. Алдап кит. Монда тагын 8 март кочасы бар. Кереп карыйк әле. Шушы юлны күрсәтә.

Аккуратно гына бер җоклап жатуны кәкрәеп. Менә монда дип әйттеләр инде егетләр. Шушында керә кирәк диделәр. Хәзер табырбыз Алла бирсә. Шәһәрнең шушындый матур гына бер күчәсендә, урамында урнашкан мавзолейны таптык бит инде. Мир Бахром, ә Саид Бахром мәкбарасы дигән 10-11 гасырлар мавзолей.

Менә инде бу ниндидер дәрәҗәле кеше булгандыр. Шундый матур абзарый бу. Галим инде. Үзбәкстанда более-менее нормальный галим буласың икән, дәүләт кешеләр белән дус буласың икән, кирәк кешеләр белән общаться икән, китеп барсаң тык дөньяга.

Менә кабырга сагыныш кирәкми дигән менә ата кайбер озын сакаллар әйтәләр. Чирек кылыш дигән, ширек кылмагыз дигән, э, чинык киенмичә жүрмәгез дигән, агачларны сындырмагыз, каберләрдән сорамагыз дигән. Вот. Шундый бик матур аңлатылган. Аккуратный гына площадка.

Монда кереп намаз укып чыгыйм әзрәк җылы тиме токызу монда рәхәт свежо мешкә кереп намаз укып чыккан идем игътибар итмәгәнмен икән монда ике намаз укып ята берсе арабстан икенчесе үзебезнеке кул шәриф мәчете казан Карагыз, кайда гына җөрмә, безнең Кол Шариф мәчетенең намазлыклары күп җирдә күргәнем бар. Менә Үзбәкстанның үзәгендә дә, урталыгында да ан шундый безнең Татарстан эзен күрергә була. Бик матур. Дуслар, менә Наваи шәһәрендә шашлычныйга кердем әле. Бер палка 9000 сум. Безнең акча белән бер палка чыга 80 сум микән? 75 сум чыга. Шуңа бераз ашап карыйк әле. Әзрәк монда арзан шашлык Самаркандта белән чагыштырганда. Ашадым. Шашлык тәмле булды, Аллага шөкер. Дополнительный салат алдым. Ике салат, туйганчы салат ашадым, помидор салаты. Бик тәмле булды. Бәясе дә бик арзан булды Наваида. Беләсезме ничә? 70 сумга чыкты бер палка шашлык. Ну, Сез инде теге российский палкиттер күз алдына китермәгез инде. Аларның палкасында 4-5 кисәк кенә. Вот. Бәләкәй кисәкләр. Ну тамак туйдырырга җитте. Рәхәтләнеп ашам, тамак туйды көне буена. Хәзер Наваи шәһәренең Бер матур, бер күркәм мәчете бар, шуны күреп чыгарга кирәк, шуны күреп чыкмакчыйм. Хәзер инде кенә кенә икенче намаз да керде. Кереп икенче намаз укып алдым. Шәһәренең Ламналары буйлап барам, монда бик кызыклы су тәкермәне куйганнар. Кафе кырыенда кереп кафеда җылы итә дә аласың, утырып сөйләшә дә аласың. Бабайлар велосипедларда йөриләр. Ә без әкренләп килеп җитәбез. Инде хөрмәтле дуслар, сезнең белән мәчеткә шулай ук инде тарихи мәчеткә ошаган белмим тарихи микән бу юкмы икән күреп китербез хәзер тарихимы юкмы яңа да күренә бу үзе хәзер килгәч белербез тарихимы юк микән шушындый матур тәртипкә салынган территория кебек инде бу 15 гасыр мәчете. Касим Шәих мәчете дигән. Менә күрә аласыз. Балыкларда җибәргәннәр менә. Су пычраграк, конечно, нидер караплар йөзеп йөри. Э, кстати, бу ниде? Навайда бик күп кеше электровелосипедларда йөри. Менә Касим Шәих мәчете.

Хәзер тарихын да карап алырбыз. Мин кишлактан. Белмисең, Чаллы кырында беләсең Чаллы? Чаллыда мы? Я, инде без алды егетләр килеп эшләгән. Ну, Казаннан ерак түгел инде. Без Набережный илендә булганбыз. Ә бармы ни?

Менә аның каберстаны. Зур кеше гаиләсеннән булса, менә шундый матур иттереп элек куя торган булганнар инде. Каберлекләрне. Эчке дворлар белән, бәләкәй генә матур бакчалар белән. Вот. Кирәк микән ул әйбер? Минемчә, кирәк түгелдер. Әйе, мин башка халыкларның, милләтләрнең бәлки идеалларына Мондый сүз белән каршы киләмдер, ләкин бар бит рухи идеаллар, бар идеологик идеаллар дин исламның. Алар безгә өйрәтәләр. Мәңгелеккә киткән кеше артык кайгырмасын ди үзенең кабер ташы турында. Ә кайгысын кабер астында булган хәлләр һәм инде анда буласы, биреләсе мәсьәләләр, җаваплар турында күбрәк ди. Шуңа да игътибарны без инде күбрәк шушы мәсьәләгә куйсак, бик яхшы булыр. Карагыз, менә нинди матур двор. Эчкә менә эчтәдән кереп укып була монда. Свежий һавада. Ә без һәм мәчеткә кереп карыйбыз. Шунда укырбыз. Әкренләп кенә керәбез мәчеткә. Бисмиллаһир рахманир рахим. Он аяк белән. Карагыз. Navoiy шәһәренең тарихи мәчете. Бу инде капиталь ремонтлардан соң инде. Чыкмадыр. Аккуратный гына зур булмаса да каралган, тәртипкә салынган матур бина. Безнең Кол Шәрифне күз алдый бу. Хәзер мин сезгә күрсәтәм хуҗралар. Хуҗра дигән сүз ул менә шундый бәләкәй генә бүлмәләр. Кешеләр монда кереп Коръән җатлаганнар, дин йолаларын өйрәнгәннәр. Шундый хуҗра системасы ул Үзбәкстанда булган. Кешеләр аерым үзләр генә утырып, анда ишләрдә булган җагырга салкын көннәрдә Коръән ятлаганнар. Хәзер инде менә үзегез күрәсез, атап системасы идәндә. Һәм хуҗра түгел хәзер. Хуҗра закон буенча тыелган. Офицер мәдрәсәләрдә генә укырга була Үзбәкстанда. Әле менә шулай хәрби мәчетнең үз хуҗрасы булган.

Савап булыр дип, бик матур иттереп, рәхәтләнеп сөйләшеп бардык. Минем хәзер 45 километр калды Бухарага. Хәзер машина тотып Бухарага барырга кирәк. Аллага тапшырып дога кылыгыз, туктасыннар уже кич. Утка озак тормый, сразу алып китәләр. Менә хәзер туктатып карыйм. Гиждубанның менә дөрес почмагына чыктым.

Куркып җук та инде. Бөтен җирдә ниндидер сәүдә бара, ниндидер бизнес. Алла ашкан җәннәт кафесы дигән. Җәннәттә кебек ашаталар да. Вот, әкренләп кенә барабыз. Бакия белән полный караңгылыкта барабыз инде уже. Кап караңгыда керәчәкбез Бухарага. Әзрәк юллар начаррак икән. Самарканд белән Бухара арасында.

Хәзер Бухарага килеп җиттем. Төшерделәр. Бик аккуратный гына бер урында. Монда кошлар сайрый. Карагыз, ни матур башта кырыенда төшерделәр мине. Ялтырап тора. Шундый матур җирдә төштем мин. Монда бөтен җирдә тарихи урыннар, әллә 100-150 урын тарих буенча монда. Башны сышадылар миңа. Зур ул. Е, кошларны тыңлагыз. Штон чыкса йөри. Бик матур сайрыйлар. Тавышлар матур. Иштерсез микән сез белмим. Субханалла таш вообще шәп. Бик кат әле митинг инде бу кошлар нәрсәләр выступать итәләр бугай. Бик матур итеп сайрыйлар. Эй! Или неме торги барамы, нәрсәләр саталар булсын болар? Тавышлары бик каты. Ә мин әкренләп кенә килеп җиттем мәчеткә. Исемен белмим, но мәчет серьезный. Вот чыннан да серьезный, бик тарихи мәчет бу, ха күрсәтәм сезгә. Тур мәчет бик күркәм, әкәмәт матур. Әле мин килдем генә. Ә инде шундый матур урыннар, шундый матур күркәм әйберләр күргән насыйп булды. Ну, бабай гына әллә нинди мәзәк. фотога төшермә, видеога төшермә дип кылана башлады. Чыктым да киттем, Коръәннән бер-ике аять әйттем дә генә әйтәм, син миңа мәчеткә кереп бер нәрсә каршы әйтә алмыйсың дип. Сез дә әйтегез, куркып тормагыз. Кеше йорты түгел, муллалар йорты түгел ул, ул Алла йорты. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтеп китә, кем минем йортка кереп, зикер итәргә теләгән кешегә ди, киртә куйса ди, минем дошман була ди. Шуңа акыл сатмасыннар. Коръәнне гарәпчә укырга түгел, Коръәннең мәгънәсен укырга кирәк. Тәрҗемәсен. Нинди тирән фикерләрне Аллаһ калдырган анда. Күп кенә үземнең костылымны эзләп йөрим. Бераз арытты бу попытка, шуңа матурлыкларын иртәгә карарга дип уйлыйм. Ну, пока мин барам, мин монда уже бер 20-30 матур урынны күрдем. Гаҗәеп урыннар. Теге Самарканда алар 4-5 урында булса,

Отзывлар яхшы булырга тиеш. Әйе, отзывлар яхшы, эш тә яхшы булырга тиеш.